Heb oedi dim pellach, croeso Non a sut wyt ti? Dwi'n iawn, diolch.
Diolch am ofyn. Mae'n lyflu i wneud rhywbeth braf fel un ar nos Wener am change. Cwmni gwahanol, gwynebau gwahanol. Lyflu, diolch.
Gwynebau hyfryd pobl yeah. ar, ar, ar, ar saloedd. Efallai bod cwpl o pobl ar daloedd chydig bach wahanol, ond mae'r general demographic o pawb sydd yma yn criw Caerffili. Caerffili, lovely. Ti wedi bod, ti wedi bod i Caerffili? Dwi wedi, dwi wedi canu cwbl o weithiau yn Castell Caerffili. O, oh, hyfryd.
Dyna oedd y cwestiwn nesaf oedd ti wedi bod i'r castell. Yeah. O, do, do, do. Dwi'n one. Weithiau, tic, tic, do, hyfryd hefyd. Beautiful. Ydy, mae'n neis iawn. Um, so, i'r rhai sydd ddim yn gwybod biography ti, dwi'n meddwl dyna pawb yn bod, dyna pam o'n i wedi dod yma heno, ond all ti'n gallu rhoi synopsis bach iddyn nhw, so ble wyt ti'n dod, ble wyt ti'n rwan, pwy, pwy yw Eden? OK,
right. Right, lle dwi'n dechrau? Wel, yn wreiddiol, dwi'n dod o Rhydlan, ger y Rhyl, yn, uh, o'r un ardal y tu, Beth. O ble ydych chi?
Be oedd Dinbych?
O Dinbych. So, athyn ni'r un ysgol yn do. So, yn, um, yeah, o glwyd. A wedyn, ar ôl gadael yr ysgol, nes i, o'n i'n digon lwcus i cael, wel, dwi'n perthyn i Caryl Parry Jones i hefyd o'r un ardal. Nes i job fatha backing vocalist i Caryl. Um, nath rhywun ar y cyfres o'n i'n gweithio arno fo, rhaglen Caryl, dropio allan, rhyw band, dropio allan, a nath i ddeud, o, bys ti'n licio llenwi fewn efo ffrindiau ti sy'n canu, cos oedd hi'n gwybod bod fi'n canu hefo dwy merch arall. O, oh, nes i ddeud, o, oh, ie, yeah, oce, okay. ond does gennym ni ddim can, a does gennym ni ddim enw, a nath i ddeud, o, oh, paid y poeni, meddyliau di am enw, a na i sgwennu can i chi, nath hi sgwennu paid y bod ofn, Nath Emma feddwl am yr enw Eden, a wedyn oedden ni'n meddwl na jyst llenwi fewn ar y rhaglen yma, un un sort of one hit wonder oedden ni. A wedyn cut to, dwi'n meddwl bod ni'n 25 blwyddyn yma, Eden, um, yn dal i canu paid bod ofn. Ond in the meantime, be arall dwi wedi wneud? Dwi wedi prodi efo Iwan. Um, dwi rwan yn byw yn y gorllewin, jyst wrth ymyl Aberteifi. Dwi yn y garfan heno, dwi ddim ar yngwyliau, dwi yn y carfan. Dyna ti ni, fan hyn. Ond fel dwi wedi bod yn esbonio i Beth, weithiau dwi'n dod i fan hyn i weithio, gan bod pawb wedi bod yn styc flwyddyn yma. Dwi'n gwneud lot o sgwennu, dwi'n sgwennu sgript, ie, uh, a'r podcast a popeth, so dwi'n dwi, dwi fed up ar gweithio yn y tŷ erbyn hyn, so dan ni wedi gosod y carafán reit allan i'r tŷ. So yn y yn yn ystod y dydd, mae'r carafán yn rywle lle dwi'n sgriptio a gweithio, a wedyn yn y nos mae'n troi mewn i pub. Dim pob nos, ond ei lot. Um, so ie, yeah, dyn ni'n byw yn y gorllewin rwan, mae tri o blant gen i, mae un, o'n i jyst yn deud, mae un bron iawn yn ugen, Wel, mae Jacob bron iawn yn 17 a mae Kitty'n 20. Um, be arall? Ie, yeah, so dwi just yn, dwi fan hyn, dwi byw fan hyn, dwi'n sgwennu sgriptiau, dwi'n canu pan dwi'n cael y cyfle, dim bod fi wedi cael y cyfle yn y blwyddyn a hanner diwetha lot. Um, a ie, yeah, dwi'n byw fan hyn, mae gen i tri ci, mae gen i tair caff, A, yeah, a gŵr. That's all, I, that's all I think there is. Mae yna ma, na thema o tri. Mae gen oh, tri plentyn, tri ci, tri cath. Ie, yeah, a dwi'n un o... Dri, dwi'n un o dri. Mae gen i thing am y rhif tri. Definite thing am y rhif tri. Subconscious. Mae oedd o'n subconscious nes iddo fi ddechrau, o'n i dwi'n sgwennu llyfr ar hyn o bryd, ac nes i ddechrau rhestru fel nes i rwan. O, oh, waw, dwi'n neud pethau in threes lot yn dydw. Dwi'n meddwl bod o'n teimlo, mae jyst yn teimlo mor materiol, well, obviously, cos oedd gen i brawd a chwaer, so I was just fanna, brawd a chwaer, un bob ochr, a wedyn syth ar ôl ysgol, really, a coleg, o'n i yn Eden, so dyna fi, tri. So I think it's just, o wel, lle mae, you know, os oes dim tri, something's wrong. Ond...
Dyna motto bywyd, da i cael. Ie, yeah, tri. Ti'n bwyta? Mae gen i ti reserve. O, yn union. Yn union. So, mae dwy ohonych chi wastad, dwi wastad yn meddwl, o leia mae dwy ohonych chi wastad yn ffrindiau, a wedyn mae un wastad sort of Os wyt ti'n cael ffrae efo un, mae yna un arall ar yr ochr yna sydd yn mynd i fod yn oce okay efo chi, you know, so mae yna reserve, basically. Pwy yw'r, gobeithio fel, pwy yw'r, pwy reserve cath yn ti i ti? Os yna un o'r cath oedd ti fel, ni, dwi'n mynd hoffi hynna ges fel. Ond os mae'r lleill yn mynd off... Oes, mae un, mae un cath dwi ddim yn hoffi cystal, achos mae hi just yn nag Mae'n nag. Dim byd digon da i'r gath yna. Mae un yn really lovely ac yn ddiolchgar. Mae'r llall digon cydlu a fluffy. A mae'r un yma jyst yn flin. Jyst yn flin ac aniolchgar. So, Ond mae'n digon da os mae'r lleill fel arall. Mae'n oreit. Mae'n oreit.
Mae'n oreit. Mae'n lyflu. Ie, yeah, trees. Um, diolch yn fawr, synopsis gwych. Dyn ni'n, dwi'n teimlo bod fi'n nabod ti lot well rhan. Oes, ti'n nabod yeah, digon hwn o fi rwan, dwi'n meddwl. Dwi, dwi, dwi. Ti'n ai fi, really.
Dwi'n eitha syml. Dwi, dwi, dwi, cwestiwn mynd i ofyn, wyt ti'n bwyta peth yma'n tri? Neu dyna step rhy bell? Ma... o, dwi yn dechrau o'n byd. Oedd na gyfnod pan o'n i'n o'n i'n ffilmio rhywbeth am cyfnod rhyw ddeg mlynedd yn ôl, rhaglen o'r enw Macaroni, lle dwi'n um, cymeriad bach eitha lliwgar. Ac oedd rai fi fynd i fyw yn Caerdydd am cyfnod rhyw dwy fus neu rhywbeth, a nes i ofyn i'n hyfnither ddod i aros efo fi, achos weirdly, dyna oedd o'n i mewn cyfnod eitha anxiety thingy ar y pryd. So, o'n i angen rhywun hefo fi gyda'r nos, really. So, nath hi ddod i fyw fi. A nath ni ddechrau'r thing yma, lle oedden ni'n mynd allan i Asda pob nos ar ôl gwaith i prynu'r trio. A'r trio oedd, pa tri thing dyn ni'n mynd i gael ar y plat yma. So, cig, a veg, salad, be bynnag. So, we had the... So, be, be sy ar y trio heno? So, Beth dwi, ti yn neu fi sylweddoli bod gen i fi problem. Bod rhaid fi wneud rhywbeth am hynna. Na, dim o gwbl. Na. Introducio un arall. Own it.
Na, fel yn dweud, just derbyn, derma, dyna pwy i ti, dyna dy identity. Yeah.
Dwi'n neud peth mewn pare. Mae pobl sy'n oh. abod fi'n, so... Oh, so... Dwi'n dwi, dwi un o dau blentyn, so efallai bod hwnna'n... Falle bod o'n thing ti'n gweld, falle bod... Ond dim ond un car. Dim ond yeah. un. Wel, falle dyna ti gael un arall. Mae'n, dwi'n meddwl, dwi'n bendant meddwl, dwi'n angen cath arall. Ie. Um, so, uh, yn ddiweddar, nath Lowri cyflwyno yr, um, bod ti'n di setio fyny'r podlediad mm. uh, digon, a ti hefyd di ymddangos ar podlediadau eraill hefyd. Um, Dwi'n meddwl nes i clywed am y podlediad ac nes i dechrau clywed yn pobl yn actually siarad yn podlediad gau yn y Steddfod Llanrwst pan oedd yr um, sgwrs rhwng y meddwl dros og. Ie. Yeah.
Dyna i fi pryd nes i cael y moment o, nath ni just yn y tair na tair blynedd diwetha, mae podlediadau, podlediadau, podlediadau wedi... Geiriau mawr, yn wedi dod yn peth mwy... Um, Ydyn.
So, o glyd ac y syniad o'r pod, nath o ddod o'r sgwrs yna neu oedd yn rhywbeth oedd chi'n trafod? Um, Nath o ddod, falle o'r sgwrs yna, dwi'n siŵr, ond falle, dwi'n meddwl achos dwi'n gymaint o fan o podlediadau um, maen nhw wedi helpu fi loads. Dros, dwi'n meddwl na ti a dwy flynedd, fel oedd ti'n dweud, dwy tair flynedd falle. O'n i'n teithio lot ar y pryd, yn y dyddiau pan oedden ni'n cael teithio. O'n i'n gweithio lot yn Gaerdydd, so yn hytrach na gwrando ar y radio, o'n i'n teimlo bod hwnna'n really repetitive a bwyd. O'n i'n licio just gwrando ar pobl yn siarad. Mm. A dyna o'n i eisiau gwneud hefo podlediad fi, ydy dwi just yn meddwl bod siarad just mor neis, a mae just yn uno pobl, a mae'n neud i pobl, o'n i'n teimlo'n lot llai unig ar ôl gwrando, wel, tra o'n i'n y car, literally tra o'n i'n y car, o'n i ddim yn teimlo'n unig neu, a mae trafeilio hefyd yn rhywbeth sydd yn creu anxiety i fi, dwi ddim yn licio trafeilio oddi ar y cartre yma. Felly, o'n i'n teimlo bod gen i ffrindiau yn y car efo fi bron iawn. Um, so, o'n i eisiau, o'n i jyst yn wyndro os o'n i'n gallu creu rhywbeth tebyg yn y Gymraeg, really. Cos o'n i'n gwybod ar ôl, um, ar ôl i fi ddechrau siarad am iechyd meddwl, oedd gymaint o bobl cysylltu efo fi, rhai o'n i'n nabod, ond loads o'n i ddim yn nabod hefyd. Ac o'n i'n meddwl, wel yn amlwg, mae pobl eisiau siarad. Hmm. So, ac eisiau gwrando. So, o'n i jyst yn meddwl, fe am trio. I mean, dwi, I'm not the best. Dwi ddim yn cyflwy'n wraig neu, you know, mae Emma yn expert ar cyflwyno o whatever, a dwi ddim yn brilliant, ond o'n i jyst eisiau cael sgyrsiau efo pobl, ac i pobl clywed straeon, cos o'n i wedi clywed gymaint o straeon mor ddiddorol oedd yn, yn yn gysur i fi, o'n eisiau i pawb arall clywed y straeon, really. Dyna beth yw pod yn dweud, fel sgwrs. A ti'n yeah. cael bach mwy o'r nitty gritty na, na bys ti'n gwrando ar raglen radio neu beth. Mae'n ti'n yeah. fwy naturiol. Mae'n ma llai ffurfiol. A ti'n ffeind o dy hun yn anghofio fod unrhyw un arall yn gwrando. Ie. Yeah. Hefyd, mewn ffordd. So, weithiau dwi'n poeni, ydych chi'n chi gwybod bod ni'n recordio achos mae'r gwesteion dwi 'di cael amdano fo 'di bod mor brilliant a mor agored, dwi weithiau yn meddwl, o, maen nhw 'di anghofio, a, a dwi'n anghofio, a, a, a dyna, dyna ydi beauty podlediadau dwi'n meddwl, achos mae o jyst mor um, gyfforddus yn dydy, ti ddim yn teimlo mor gadid, a ti ddim yn teimlo'r pwysau yna bod be bynnag ti'n mynd i ddeud yn mynd i orfod dod allan yn berffaith. you hmm. know, like a succinct, succinct, eh, os dyna'r gair, sort of, um, oh, hello, mae'r bar di agor, diolch yn fawr. Diolch, na i, dal, na i talu wedyn. Ydy o'n newid dod mewn i ffrent y garafan i ddod rownd i'r gefn? Mae jyst wedi snicio allan trwy'r gegin. A mae newid wedi aldi i prynu'r gwyn. So, a, ah, gwych. Dwi'n teimlo, dwi'n dwi teimlo dyn fi, dwi efo just dŵr, dim byd exciting. Ond, ond mae o'n mewn jaunt i cwpan steddfod, so rhwng yeah. ti a fi, dyn ni'n very festival. Dyn ni yn.
A dwi wedi mynd am yr um, festive Mi na i cyfadde, dwi wedi gwisgo blows, ond mae gen i pyjama bottoms arno. Just for comfort and slack. Dwi'n gwneud, ond mae hwn yn jumpsuit, so... Yeah, right.
Dwi'n ffain, dwi'n cyfyd i gyd. Mae gen i slippers. Oh, nice. Ond ie, yeah, ond dyna be o'n i'n o'n i'n ddeud oedd dwi'n meddwl bod pobl, hefo bod podlediadau, mae mor hamddenol a does dim really um, time frame iddo fo chwaith, does dim, o oh, wel mae hwn yn para hanner awr, mae hwn yn para awr, dwi jyst yn gadw iddyn nhw siarad a mae pob podlediad yn, y rhai dwi'n gwrando arnyn nhw anyway, maen nhw'n, maen nhw'n dim sizes gwahanol, ond ti'n meddwl, amser, maen nhw'n amseru'n wahanol, dydyn. Yes. A ti'n gallu gadael nhw, you know, os maen nhw'n hir, just press pause, cerwch i wneud be bynnag, and get back to it fori, ti'n meddwl, dwi'n dwi, dwi gwrando nhw fel dwi'n cerdded bob dydd, Mm -hmm. Ac os dwi'n ddim, os dwi ddim yn digwydd gorffen o, na i just pause fo a dechrau fo eto fori. It's very, mae fath o llyfr yn dydi bron iawn. Ie. Yeah. Fi'n gallu pigo nhw fyny a, a, a rhoi nhw lawr. Nes i dechrau cael mewn i nhw, cos yn, yn teithio Caerdydd fyny i, yn swydd fyny reit yn top Caerffili. Mae'n yeah. gallu bod yn siwrne 50 munud, a mae lot o podlediadau. A 50 munud. A, a nes i just dechrau cael llwmbol o gwrando ar radio, yr un... Mae newyddion yn popio mewn pob chwarter awr. Yn union. A'r un... Dod y ti'n syth yn ôl y reality, pryd ti jyst eisiau dianc weithiau, dydy? Ie, yeah, ti'n absolutely iawn. Ti ddim eisiau reality weithiau, wyt ti? Ti eisiau yeah. iddo gan y newyddion, ti ddim eisiau'r hysbysebion, ti ddim eisiau'r un hen gyneuon. Ti jyst eisiau neidio mewn i fywyd rhywun arall am chydig bach. A yeah. A trwy wneud hynna, mae'n neud fi teimlo'n llai unig.
Mae lot mwy o podlediadau Cymraeg di dod, ti'n gweld lot oh. mwy yna wan. Am y pod.com, dwi'n meddwl ydi, maen nhw gyd yn fanna. Ie, yeah, maen nhw gyd yna, Sioethu.
Yeah.
Davies, a Davies, dwy flynedd diwetha, just loads a loads yn dod. Ie. Yeah.
Maen nhw'n briliant, a maen nhw mor hawdd i wneud. Maen nhw mor, maen nhw mor accessible i allu wneud. A dwi, dwi'm yn meddwl bod pobl, sdim ots gen pobl pwy sy'n siarad chwaith. Mae jyst yn neis i wrando ar unrhyw un yn siarad. Jyst cwmni a sgyrsiau. Ti'n ti sôn...
sôn... O, clywed fi hun yn ôl fyna. Um, Oedde ti'n sôn um, bod pobl di ymateb yn ôl ar ôl i ti siarad a hmm. rhyddhau mm. digon. Nes di gael bach o sioc o hwnna, bod pobl yn agor fyny, bod nhw wedi cael eu cyffwrdd gymaint gan y ti jyst yn, yn rhannu bach o ti di hun? Do, o, yn bendant. Wel, yn gyntaf, oedd o pan nes i sgwennu'r blog i meddwl dwi'n meddwl rhyw hmm. dwy flynedd yn ôl, dwy flynedd yn ôl falle, um, oedd yr ymateb yn anhygoel, a hefyd pan nath ni werthu'r Chris y Tŷ Paid y Bodofn, um, nath ni, foolishly, nath Emma a Rachel a fi meddwl am y syniad yma i, i, i, i werthu'r Chris y Tŷ er mwyn codi arian i meddwl. Ond nath ni, nath ni meddwl sut oeddwn ni'n mynd i werthu nhw, so oeddwn ni jyst yn gwerthu nhw ar cyfryngau cymdeithasol, so ar ffôns ni. So pobl jyst yn gyrru neges, like, diemio ni i brynu'r crysau ti. Ac oedd o'n briliant, a nath o godi loads o arian, ond y peth nath really blowio fi away, sorry am y Cymraeg, awful, ond oedd um, y negeseuon o'n i'n cael, achos o'n i just, achos oedd rheswm gyda pob un Cris ti, oedd rhywun eisiau rhannu hefo fi, profiad neu'r rheswm pam oedden nhw eisiau prynu'r Cris T, bod gen nhw cariad oedd yn diodda o problemau iechyd meddwl, tad, mam, plentyn. Ti'n bod, oedd o jyst yn anhygoel yr... O'n i jyst yn teimlo'r fatha'r ton ma o, oh my god, diolch byth, gawn ni gyd plîs siarad amdano fo, a wnei di plîs gwrando. Oedd pobl eisiau i pobl wrando arnyn nhw, oedden nhw isio, you know, they just, oedden nhw just isio dy fi clywed stori nhw, fel o'n i isio i pobl clywed stori fi. Yeah. Mae'n gymaint o gysur, a mae'n gymaint o oh, rhyddhad i ddeud o allan i rywun arall. So, o'n i'n absolutely blown away hefo'r ymateb. O'n i mor fa, o'n i ddim yn disgwyl ymateb fel yna. O'n i dal yn meddwl, o, oh, fydd pobl... Cyd cyn iddo fi ddechrau siarad amdano fo, um, o'n i yn poeni, wel, falle wneud hwn newid agwedd pobl tuag ato fi. Os dwi'n onest ac yn deud be mae'r llais yma yn pen fi wedi bod yn deithau i peid o deud wrth neb, hmm. fel mm. dwi'n deud trwy'r amser, oedd mae fel byw hefo bully neu abusive partner sy'n deud, ti'n ti awful, ti'n hyn, ti'n llall, ti'n ti'n ti ddiog, ti'n byth, ti'n off, ti'n fam o ofnadwy, um, ti'n boring, ti'n rhy lawd, ti'n rhy dawel, ti'n dy, dy, dy, dy. Ond paid y deud wrth neb bod fi'n deud hwn wrth i ti. Cos fydden nhw'n meddwl bod ti'n lunatic, fydden nhw'n meddwl bod ti'n mad, fydden nhw, bydden nhw definitely ddim eisiau bod yn ffrindiau fo ti, os y ti'n deud hyn wrth pobl. So, ar y pryd, o'n i'n meddwl, falle fydd, fydd pobl falle bod o'n iawn, falle bod y boi ma yn pen fi'n iawn, but I can't take it ar ben fy hun anymore. I, I, oedd o'n desp... O'n i mewn lle, mae pobl yn gofyn i fi, pam nes ti sglennu'r blog? Mae ma mor ddewr bod ti wedi dechrau siarad yn gyhoeddus, ond o'n i ddim yn teimlo'n ddewr o gwbl at the time, o'n i ddim yn ddewr, o'n i'n desperate. O'n i just, oedd o fel rhedeg i ffwrdd gen y, pob, gen y person ma, yn pen fi am 5 munud a deud, diolch am mae o'n deud hwn iddo fi, ydy, ydy o'n wir, ydy o'n wir be mae o'n deud wrthau. A nath loads o bobl cysylltu nôl a deud, na, dwi ddim yn wir, cys mae gynna i un hefyd, a mae o'n deud y pethau yna i fi hefyd, so he's not real, paid â credu yn y fo. Ac oedd o'n gymaint o rhyddhad. Yeah. Alla i ddim deud, dwi'n dyfaru gymaint bod fi ddim wedi deud o 20 mlynedd yn ôl, 30 years ago, be bynnag. A dyna pam dwi'n trio neu gymaint o waith yn ysgolion o pethau, cos o'n i'n teimlo fel un pan o'n i'n yr ysgol. A tas y rhywun wedi deud fi, o ti'n gwybod be, mae hwn yn normal, mae hyn yn hollol normal. So ni jyst di peidio gwastraffu gymaint o flynyddoedd ar ben fy hun. Mm. Ti'n ti'n deud bod ni'n dod o'r un ysgol, ti'n bod, o'n i jyst yn meddwl yn fy nodiadau dwi wedi gwneud fan hyn, i ddeud, fel, mae'r ffaith bod ti wedi rhyddhau y, y pod digon yn rhywbeth bys ni yn fy arddegau wedi elio gymaint ohono fo. Ti'n bod, o'n i, dwi'n un peth, dwi efo'r un llais yn ymhen, yr un uh, dawt o hyd, a hmm. ges i, um, nes i podlediad um, bwyta cysgu crio, ac yn ystod hwnna, sylweddoli bod fi wedi cael bach o um, problemau ar ôl rhoi genedigaeth i fy mab, bach o post-traumatic okay. stress ar, ar ôl hwnna. Yeah. A o hwnna, o dechrau siarad, o dechrau datgelu yn ystod yr podlediad, fel y ti'n deud, ti'n anghofio bod pobl yn gwrando. Mm. Nes i cael yr y realisation yna o, oh, dwi'n dio... Cos o'n ni wedi cael gwestau i fewn i siarad hefo fi a, yeah. a Sean yn siarad am ei post-traumatic stress hi, ac o'n i'n neist yn mynd, o, oh, dwi'n dioddef o'r un peth. Yna. Ac oedd hwnna'n eitha, like, wff. Um, ac er syni, mae wedi helpu, cos dwi yn hapus i siarad amdano fo. A nes i sgwennu wedyn i um, Cymru Few Nath nhw ofyn yeah. i fi sgwennu rhywbeth i gyd fynd efo. Yeah. A just yn meddwl, yeah, fine, dim problem, na i wneud hwnna, sgwennu, dechrau sgwennu fo. O, oh, oedd hwnna'n anodd. Yna'r peth yn nodda dwi'n meddwl dwi wedi gwneud, oedd sgwennu fo lawr. Ys ti yn a bend dy hun, dwyt, a ti'n mm. deud. Ond... Mae'n anodd gweld o mewn di a gwyn. Dwi'n meddwl bod o'n yeah. weithio deud o ar lafar fel yma, ond pan ti'n sbio arno fo ar bapur... Mm. ...ma' 'na rwbath rhwng a mae I don't know ma'n ma' 'na rwbath ano- anoddach amdano fo. Ond ti'n gorfod ail ddarllen dwyt? Ti'n gorfod ail ddarllen a twîcio a sgwennu fo'n gywir. Wyt ti'n ti'n ddim yn siŵr os yd- os ydyn nhw'n mynd i ddeall be' ti mae geiriau'n gallu swnio'n yeah. wahanol yn pen y pobl gwahanol yn ddydyn. So mae'n beth mawr i wneud. Ond oedd meddwl hefo fi mor briliant bod nhw wedi mm. just gadael iddo fi siarad yn iaith yn hun. Ti'n modd, fel dwi'n siarad. Um, ac oedd, oedd e just newid, oedd e newid bywyd fi yn hollol. Yeah. Oedd absolutely newid bywyd fi, just sgwennu'r bod cynt yna. Diolch iddyn nhw. Dwi'n meddwl, ti rwan, yn... Dwi'n gobeithio bod ti'n sylweddoli faint o ti'n wedi helpu pobl hefyd, cos dwi'n meddwl fod o'n... Mae'n bendant yn rhywbeth o ran... Uh, dwi'n meddwl os mae jyst yng Nghymru, ond dyn ni'n cael ein magu, o paid y sôn amdano fo, jyst gadw fod. Gadw fod, mae'n cei, fy ni'n ffain rhoi gwen, fy pawb yn hapus, ond diolch yn helpu. Dwi'n meddwl ti a gwefan meddwl a pawb sy'n yng Nghymru wedi agor y drws, fel y ti'n dweud, i pobl fynd diolch byth. Mae rhywun arall... Mae rhywun arall... Mae rhywun arall fel na fyd. Dwi ddim yn odd. Na. A mae'n, mae o'n normal. Mae o'n oce. Okay, a wneud hwnna'n helpu pobl wedyn i, i, i gallu just ymlacio a... A'r peth... Trio anghofio, dim anwybyddu, ond just Ti'n clywed o, ond ti ddim yn gwrando arno fo. Na. Dwi'n meddwl dyna'r...
Mae dal yna, yeah. ond ti'n dysgu i mynd, o, oh, cael dy gig. Actually... Ie, yeah. ie, ie, ie. Ti'n dysgu yeah. byw efo'r... Oed. Ond y beth ydi, o beth ydi ti jyst yn dweud rwan, dwi'n meddwl, dwi meddwl bod rhaid iddi ti wedi diodde o um, uh, afiechyd meddwl mm. um, ofnadwy neu uh, i, i wybod y teimlad yna o teimlo'n unig neu teimlo'n wahanol um, neu teimlo'n isel. Achos ar hyn, a hefyd ar hyn o bryd dwi'n meddwl bod ni gyd, wel yn ddiweddar neu yn y blynyddoedd diwetha, dyn ni gyd wedi cael yn bwydo hefo'r hefo neges yma bod rhaid iddyn ni teimlo'n briliant trwy'r amser bod rhaid iddyn ni fod yn brilliant, um, bod rhaid bod gennym ni'r goals yma, a bod rhaid bod ni yn teimlo'n brilliant, a bod pob dydd yn brilliant. Ydy hynna ddim yn naturiol i ni teimlo'n brilliant trwy'r dydd pob dydd. Mae'n iawn i ni deimlo'n drist. Mae o as if yr unig emosiwn iawn ydy hapus. Ac wrth gwrs, mae yna ma loads o emosiynau. Dyn ni'n cael bod yn flin, dyn ni'n cael bod yn yn drist, dan ni'n cael bod yn isel, ond mae o as if dych chi'n gorfod batio hyn a'i ffwrdd, a dyna'r un peth dwi'n trio wneud hefo mhlant i rwan, ydy, achos nes ti taro arno fo, ydy bod pobl yn deud, o, oh, bydde di'n iawn, paid y siarad amdano fo, pydw bydw. You know, os mae un o'r plant yn dod ato fi, os mae Kitty'n dod ato i ac yn deud bod hi'n drist neu yn crio, dwi'n dwi, tr dwi trio'n rili really galed i ddeud, i, i peid y deud, o, paid y crio, Paid â teimlo'n drist. Dwi'n gorfod deud, oce, okay, ti'n crio, mae'n teimlo'n wael, ti'n teimlo'n wael wyt ti, pam ti'n teimlo'n wael, sut mae'n teimlo, sut mae hwn yn teimlo. A bod o'n oreit iddi hi teimlo'n drist weithiau. Mae rhaid i ni gyd teimlo'n drist weithiau. Ac os dyn ni'n derbyn hynna, mae o'n llai o, o, beth sy'n bod efo fi? Beth sy'n bod yeah. efo fi? Does dim byd yn bod hefo teimlo'n drist weithiau. Mae hynna'n iach.

Mae ffordd hi. Hefyd, dwi'n meddwl mae jyst i... Dwi'n dwi meddwl yr, yr um, pod, yr episod nes ti efo um, Caryl, oherwydd dwi'n dod o'r un ardal â chi. Yeah. Um, dwi'n nabod, dwi'n nabod Caryl cystal â chi, ond dwi'n nabod rhieni Caryl. A ti'n yeah. cael yr teimlad o, o, oh, oce, okay, mae gastau ni gyd... Dyn ni gyd yn sefyll allan dyn ni'n dolfod. A mae'n Um, a dyna'r thing eto, am dyn ni'n dyddiau yma, dyn ni'n gweld pobl ar Instagram a Facebook, fodd bynnag, mae bywydau nhw'n edrych yn briliant a maen nhw'n edrych fel bod nhw'n cyflawni loads o bethau, bod popeth yn hawdd, ond wrth gwrs bod o ddim, wrth gwrs bod bywydau pawb ddim, dyn ni, dyn ni gyd lot dybycach na dyn ni'n meddwl, os byswn ni'n onest, ti'n gwybod bod ni gyd yn cael cyfnodau sydd yn anoddach, ydy pob di ddim yn brilliant, a dyn, do ddim i fod i chwaith, a mae'n ffain, mae'n ffain i peidio cael diwrnod brilliant pob di. Ti'n meddwl y cael dy roi yn, yr, yn y spotlight efo Eden, yn, bod chi'n mynd i'r byd, mae pobl yn edrych fyny arnych chi a yn yn gwylio beth ydych chi'n neud, bod hwnna wedi cael effaith, neu... Um, ydw, dwi'n meddwl mwy na thebyg bod wedi cael effaith arno fi pan o'n i'n yn y geiniau, ti'n modd, pan o'n i'n diolch byth, doedd dim cyfryngau cymdeithasol yn y dyddiau yna, ond oedd pobl hefyd digon parod i weiddi pethau ofnadwy aton ni, timod, ar y llwyfan or whatever, or oedden ni'n darllen pethau cas oedd pobl yn deud, oedd pobl yn, you know, o, mae bod yn Eden wedi bod yn absolutely fantastic, a dwi ddim yn mynd i gwyno amdano fo o gwbl, cos it's my favourite thing, favourite lle fi yn y byd i gyd i fod, ydy pan dwi hefo'r genod yna. A dwi wedi cael amser absolutely fantastic a dwi'n mynd i ddal i wneud hefo nhw. Ond ti ond yn cofio'r pethau bach mm. horrible mae pobl wedi deud yn dweud, so mae'n sticio hefo ti am spel. So erbyn ni Eden, or, nath ni ddim gorffen, nath ni jyst dechrau cael plant, ond erbyn diwedd y cyfnod cyntaf na, o'n i yn really meddwl bod pawb yn cysau ni. A, o, cyn i ni wneud y tafwyl na fod yn ei nôl, oedd y dair ohono ni meddwl, ww, dwi'n meddwl bod hwn yn syniad da, cos dyw pobl ddim rili'n licio ni. Achos oedden ni jyst i cadw'r... Ti jyst yn storio'r mm. negyddol yn pen ti'n dweud. So mae hwnna mor annoying bod ni fel pobl yn neud hynna, ond dwi'n meddwl bod pawb yn neud o'n dydyn. Um, ond yn bendant rwan, dwi mor ddio, you know, fyswn ni byth yn deud bod bod yn y spotlight, cos dyn ni ddim really, you know, dio ddim yn spotlight go iawn. Mae o'n lovely, ond dio ddim fatha pobl enwog enwog. Um, ond be o'n i ddim eisiau hefyd i pobl meddwl oedd bo' fi ddim yn i- o- o'n i... Ar ar un llaw o'n i ddim eisiau i pobl meddwl bod bywyd jyst yn whoop-de-doo, hapus da-da-da-da, o ma' popeth yn grêt! Yym ac ar y llaw arall o'n i ddim eisiau i pob- o'n i'n poeni bo' pobl yn mynd i feddwl bo' fi'n actio pan dwi'n hapus a, a dwi ddim yn ac pan dwi'n hapus, dwi'n mm -hmm. really yn, um, dwi'n hapus. Achos pan dwi ddim yn hapus, pan dwi'n isel, fyswn i ddim ar y llwyfan yna. I can't do it. Ti'n gwybod beth i'n meddwl? So, o'n i ddim eisiau pobl feddwl, oh, this non is an act, ar ôl i fi ddeud bod fi weithiau yn isel. It's not an act. Dwi'n genuinely yn y lle gorau yn y byd pan dwi'n gwneud hynna. achos mae'n teimlo'n hawdd ac yn cyfforddus i fi. Dwi'n lot fwy cyfforddus yn canu ar llwyfan o flaen loads a loads o bobl nag ydw i yn mynd i'r siop neu siarad efo pobl tu allan i'r ysgol, cys wneud hwnna really freaky fi allan. Cys dwi ddim yn, mm, mm. dwi ddim yn gallu paratoi, dwi ddim yn gwybod, dwi ddim yn gwybod beth dwi'n neud. A dwi, hynna ddim yn neud sens i lot o bobl. Ond dwi'n control, dwi'n gallu dreifio'r non sydd yn canu, cos dyna lle cyfforddus fi, ond dwi ddim yn gallu dreifio'r non sydd yn gwneud pethau hawdd pob dydd, sydd yn really frustrating, ond dwi, a dwi, ond dwi just, dwi'n di ffeindio'r ateb eto. Wel, dwi'n ddim ddim ateb. Dwi wedi chwarae fo hwn eto, dwi'n clywed fi'n rhaid. Dwi'n stopio ffidlo hefo'r gwear yma. Stopio. Sorry, stopio bethau. Yn dwylo fi'n brysur. Uh, a di, does dim o hyn di mynd eto. Na, maen nhw dal yn, nhw dal yn fyw. Ni sôn wrth non ar y dechrau bod y blod yn, yn raddol disintegratio. Mae'r ma un yma wedi colli pob... Ond mae'r llygod... Maen nhw yn brydferth.

cyfieithu yn afiach o'r Saesneg. Um, so, cwestiwn gyntaf. Mae hyn, mae'r tri cwestiwn yma jyst yn cwestiwn am Eden. Mae unrhyw un arall okay. chi'n gofyn unrhyw beth ydych eisiau, sy'n rhaid nhw bod yn Eden related. Um, mm -hmm. Pwy o Eden yw'r gweitha am anghofio geiriau?
Dwi'n mynd i ddeud Rachel. um, Dwi'n mynd, dwi, falle bod fi'n wrong, falle feidio, mae Emma'n eitha Mae hi'n eitha da. Ond, ie, yeah, falle Rachel ar un yma.
Wow.
Hang him out to dry. Um, yeah. Beth yw dy hoff gan, Eden?
I mean, right, well, dwi'n really licio rhoi mi wyn. Dwi ddim yn gwybod pam, dwi just yn really licio canu rhoi mi wyn. Mae'n y grŵf bach neis iddo fo. one of the favourites. Dwi'n rili enjoio canu Gorwedd Gyda'i Nerth, achos mae pawb yn canu Gorwedd Gyda'i Nerth efo ni, a mae'n teimlo fatha event. Pan, dyn ni, dyn ni'n gwybod na dim ni rili really sy'n bia Gorwedd Gyda'i Nerth, it's a anthem song, mae o fatha canu We Are The Champions, neu, ti'n modd, mae pawb hefo ni, mae fatha bod mewn cor, mae fatha bod mewn capel, dwi'n yn gwybod, mae just fatha bod yn, mae Mae'n lyflu. Um, dwi hefyd rwan, mae gen i thing bach newydd hefo paid y bod ofn rwan, oherwydd y paid y bod ofn, y crysity, paid y bod ofn, a'r kind of ymgyrch a'r, ar, ar neges newydd sydd tu ôl i paid y bod ofn rwan. Mae gennau, mae wedi cael new lease of life achos wrth gwrs mae pawb, dyna, that's the famous one, a dyna'r un mae pawb yn kind of canu pan maen nhw'n gweld ni. Ac oedden ni'n gallu kind of mynd ar autopilot hefo paid o bod ofn am chydig. It's like, oh, oedden ni'n gwybod, I could do this in my sleep. Ond yeah. rwan, dwi'n meddwl amdano fo mewn ffordd arall, achos dwi'n cofio y steddfod 'na yn Llanrwst pan oedd 'na fatha môr o Paid â Bod Ofn o flaen i, Croeso ti Paid â Bod Ofn. Ac oedd o jyst yn mynd yn ôl at y meddwl thing, yn meddwl gymaint i fi, achos o'n i'n gwybod bod pawb 'di prynu'r crys ti yna at achos mor brilliant, ac i fod yn agored am, ac i Paid â Bod Ofn. So, I think that's the answer. So ydy'r gan newydd sy'n neb fel ti wedi dod, ti'n meddwl? Mm.
Oh my god, oh, wel do. Dwi'n gofio am y can newydd.
Dwi'n llan gofio am y can, ie. Yeah. Dyn ni'n wedi cael cyfle i canu fo eto. Dwi'n mwyn ddyn waith dyn ni wedi canu fo yn y studio, ond na, nath y, nath definitely neges y gan yna. Dwi'n dwi, dwi mor lwcus a dwi'n gwybod bod fi mor spoilt, bod fi jyst yn gallu ffonio Caryl Caryl Parry Jones like a mynd um, rhaid o'r can newydd please rhywbeth am just fod yn hapus i fod yn ti a just i fod yn falch i fod yn ti neges really positive a bod pawb yn, mae pawb yn ddigon rhywbeth fel yna yeah dim problem next minute ta-da! So, gwybod, dwi mor spoiled, ond dwi'n dwi, dwi, dwi really dwi'n dwi really licio sut mae neb fel ti wedi mynd rownd ysgolion yn barod yma, a dwi'n gallu gweld plant bach yn canu fo, a dwi jyst yn meddwl, o, oh, ffantastig, dyna oedd y neges o'n i eisiau i fynd o gwmpas y lle, a diolch i Caryl, mae ti'n neud hynna'n bosib. Dyna, dyna dy slogan newydd chi angen rhan yw posteri. plant i mynd yn y stafell... Sy'n ei fel chi? Stafell... Uh, be, oh, dwi'n gallu meddwl wedi bedrwm. Stafell wely. Oh. Stafell wely. Oh. Lloff. Lloff, ie. Ie. Ond fes yna'n, dyna'r slogan. Dwi wedi bod yn meddwl yeah. neud o i, i fy mab, jyst cael... Mae o'n y fideo, yn dydi? Ydy, mae o'n y fideo.
Nath hynna cymryd lot o ymdrech. O, persuadio.
Like, just dawnsio! Oes, ti wedyn.
Erbyn fel oedran yma rwan, ti a chwe mis lawr y lain, bys i wrth i bod yn neud, ond chwe mis yn ôl, oedd yn dal yn, come on! Falle bydd un arall.
Falle bydd un arall gyn fy hir. Yeah. Neb fel ti chwaith. um, so, y cwestiwn ola gen i fi, wedyn dwi'n mynd i mlaen eith pawb arall. Beth yw'r okay. pan ti'n cysau performio? Ww, fel Eden! Um, yeah. Mae yna un sy'n eitha anodd, gaf i trio meddwl rwan. Mae yna un lle does dim digon o amser, o, oh, falle twyllo fi, twyllo fi, dim byd yn erbyn y gan, dwi'n licio fo, ond mae yna lot o, lot o eiriau. A e, mae o'n mynd hefo'r coreography, right, ni, mae'n gymaint o coreography lle dyn ni'n mynd o un un ochr i'r llall, mae mhen i yn llawn o, o reit, dyma'r geiriau, ond lle dwi fod i gerdded rwan, a diolch beth bod fi yn y canol, cos dwi jyst yn sbio i un, o reit, fi wedi cerdded ffordd ma. Dyna sy'n lwcus amdano fi, dwi'n eitha jammy. Mae'n kind of balance allan, cos fi sy'n gorfod cofio mwy o eiriau, cos weithiau maen nhw'n wneud oohs a ums. Ond hefyd, 'cos dwi'n y canol, deuda bo' fi yn wneud rhywbeth yn wahanol, mae'n edrych yn fine, 'cos fi sy'n y canol. So deuda bo' ni fod yn wneud hwn, a dwi'n wneud hw- hwn, mae'n ok, 'cos dwi'n y canol, I can get away with it. So, it balances out. Ond ie, twist the... gormod o eiriau. Eto, y rheol o tri, ti'n gallu bod yr un

A gallwch chi fod yn hen ffasiwn a jyst rhoi eich llaw i fyny fel hyn, os da chi eisiau, neu mae yna botwm rhywle, reactions, da chi'n gallu, da chi yn gallu rhoi llaw i fyny, raise hand. Ond os da chi eisiau jyst bod yn hen ffasiwn, os dwi'n colli rwy'n lowri, os da chi'n gweld rwy'n, dwi'n mynd i sgrowlio trwy ddech chi. Unrhyw, unrhyw gwestiwn. Mae yna gwestiwn yn y chat gan... Oh, yeah. Gan Catrin, um, na i ddarllen y mas nawr. Um, gan bod ti bellach yn byw yn y gorllewin, wyt ti'n considro dy hun yn hwntw a unrhyw gyngor i gog sydd wedi symud i'r de? O, sy'n ddim yn gallu considro fy hun yn hwntw. I mean, dwi'n caru'r lle, ond dwi ddim yn meddwl bod fi wedi deall dy iaith digon da i, i fod yn fully fledged hwntw eto. Um, Dwi wedi dod ymlaen yn rili really dda. Dwi'n gallu deall nhw, weithio dyn nhw ddim yn gallu deall fi, ond dyn ni'n gallu cyfarthrebu rhywsut. Ond, ond, sy'n ni yn deud, bys ni ddim eisiau byw yn unrhyw le arall rwan. Fan hyn, fan hyn byddai rwan, achos dwi'n absolutely caru'r lle. Ond mae'n weird sut mae'r plant i gyd hefo acenion gwahanol. Mae'r ma hynna hefo acen gogledd, clwyd, fel fi, mae'r un yn y canol, yn ei rhywle yn y canol, a mae Kitty yn fwy o fan hyn, achos mae nhw, hi sydd wedi gwario rhan fwyaf o'r amser yma. So mae gen i sort of um, mixture o plant o, o'r ardal. Dwi'n yn gwybod pwy di'r hwn tu mwyaf. Wel, Iwan, obviously. Fully fledged. Ond, ie, yeah, na, dwi'n caru fan hyn. Fan hyn fyddai. Um, ail hanner y gwestiwn, oedd, oedd, oes gen ti cyngor i rwy'n i rhyw gog sydd wedi symud i'r de? Um,
cyngor. Just sticiwch ati. Sticiwch ati a newch chi ddod i deall beth sy'n mynd ymlaen. Achos i ddechrau, Pobl o'n i'n clywed oedd... A wedyn falle rheg ar y diwedd. OK. Dwi'n yn siŵr os ydych chi'n bod yn agresif, a ydych chi'n edrych yn agresif, ond mae'n swnio'n agresif. So, ond bys i'n deud, no, just sticiwch ati, keep calm, a nawn nhw ddod i ddeall ti erbyn y diwedd. Maen nhw wedi dod i dderbyn fi, dwi'n meddwl, erbyn hyn. Oh, you know, oh, mae'n all right. Dwi, dwi lawr yma ers 8 mlynedd, fi'n credu dyma yn union beth mae staff y fenter yn, yn clywed pan o'n i'n siarad i ddechrau, ac oedden nhw'n jyst yn clywed, a rwan nhw'n nhw bach fel, o. Oh. Dwi'n deud nawr, weithiau, dwi'n dwi deud nawr, a dwi'n cysau fy hun am ddefnyddio nawr. Dwi ddim yn neud o hyn o. Mae Emma'n neud o trwy'r amser a dwi'n sbio ni like, what did you say? a mae Rachel yn deud,

Nawr, wyt ti'n ti yn deud lan? Oh gosh, ond mae ma fy mab, mae fy mab wedi dechrau canu, cos mae'n mynd i Cylch Meithrin. Ti'n mynd i gan lan a lawr, lan a hmm. lawr. Ie, yeah, oh. A Na, ni, yn tîm rygbi ni, dyn ni'n gofyn mynd barod, barod, barod, lan. A dwi yna mynd barod, barod, barod, fyny. A dwi ddim yn mynd. Fyny.
Mwni. Mwni.
Oes unrhyw'n arall efo cwestiwn? Pa priswyl? Mae'r cyfle chi ofyn rhywbeth ydych chi wastad wedi eisiau gofyn. Uh, yeah, um, gai um, ofyn y cwestiwn non. Um, uh, oedd um, anodd i recordiau uh, material newydd cyn uh, y lockdown? Oedd, Ofnadwy o anodd, ond nathon ni llwyddo jyst mewn pryd, jyst, jyst mewn pryd. Gathon ni fynd, mae gen Steff, da ni'n recordio'r caneuon hefo Steff yn yr egin yn Caerfyrddin, so oedd ddim yn rhy bell i fi, ond oedd o yn definite last minute, gawn ni sgwisio hwn i fewn rwan cyn i'r lockdown nesa, achos o'n i'n clywed bod o'n digwydd, a doedd Caryl ddim hyn yn gorffen sgwennu'r gan yn iawn, Ond oedd o jyst yn mater o, right, mae'n hwyr yn y nos, mae rhaid i'r dair yn ni jyst trefeilio yna rwan, mae Carol yn mynd i orffen o, mae hi'n mynd i orffen o yn y studio, cyn iddo chi gyrraedd, hefo Steph, oedd o'n real like, last minute blast. Um, ond nath ni wneud o, rhywsut, a ie, yeah, dyna, a dyna'r tro cyntaf a gola i ni canu'r gan. Dwi'n methu aros, wel, neu dwi'n methu aros i canu fo'n fyw, um, achos fydd hwnna'n... Ond, um, yeah, yeah, dyna'r unig tro dyn ni wedi gallu actually performio fo hyd yn hyn. Ac oedd o'n gymaint o rush. Ond oedd o hefyd yn noson, absolutely. I mean, dyna, dwi'n mynd i ddeud hwn rwan, a mae hwn yn swnio'n awful. Dyna oedd highlight nadolig fi. cael gweld. Oedd o'n fatha parti Nadolig, achos oedd y dair ohono ni, a Caryl, oedd Steff yn brysur, yn twicio popeth, ac oedd y dair ohono ni'n eistedd ar y llawr, just mewn coridor, he hefo just te, ac oedd o yn well na unrhyw parti Nadolig sy'n ni wedi gallu mynd i. Just bod mewn coridor hefo, hefo dair yna. Magical. O, hyfryd. Mm. Fel, mae'n swnio fel dechrau'r tro gyntaf chi ganu efo Caryl pan o'ch chi jyst cael eich... Reit, dych chi'n band, dyma'r can, ewch chi performio. Yes, stick yourself together a wedyn... A wedyn, ie. Yeah. Falle dyna'r falle dyna formula. Munud ola. Panics.
Motto bywyd.
Yeah. Cerwch amdani. Squeeze it in. um, cwestiwn arall, os unrhyw'n arall o fi'n, cyn bod fi'n gofyn cwestiwn...
Na i ofyn rhywbeth yn sydyn. Okay. Um, a falle rhywbeth bach mwy difrifol ar ôl y cwestiwn yn rili really, um, doniol a hwyrus yna. Ond um, fel y beth yn sôn, o'n i jyst eisiau diolch i ti am bod mor agored hefyd am um, t'mod yr heriau ti wedi gwynebu ac yn y blaen a'r um, rheswm tu ôl i'r podlediadau. A ni jyst eisiau gofyn, um, a rhywbeth falle twyd, ti'n cael lot o sylw, ond ti'n ti meddwl bod na rhywbeth ynghylch um, bod yn ferch yn ein fynywod a y, y, y jyglo o safbwynt gweithio, bod yn fam a twyd, trio cael y pethau yna i gyd yn iawn yn, tmod, yn frwydr meddyliol i ni gyd mewn ffordd, a tmod, bod hwnna'n ychwanegu Ydy, yn bendant. Mae'n debyg i be o'n i'n deud, does dim rhaid iddo chi fod wedi diodde hefo problemau iechyd meddwl difrifol. Um, I o bod y teimlad na o'r pwysau, dwi'n bendant yn meddwl, dwi'n edrych yn ôl at pan oedd yn mam i'n magu ni, dim y pwysau yna. Dwi'm yn deud bod o'n bod o'n hawdd i mam, cos oedd hi'n gweithio trwy'r amser. Ond doedd dim y pwysau yna rwan. Rwan, mae rhaid iddyn ni feddwl am sut dyn ni'n bwyd nhw. Dwi'n gwybod bod hwnna'n swnio fel bod mam fi ddim wedi bwyd o fi'n dda. Ond oedden ni, nathon ni cael yn dwy'n i fyny ar crispy pancakes a, you know, bwyd o ddim really'n bwyd. A dwi'n all right. Ond rwan, dyn ni'n cael gymaint o gilt os dyn ni ddim yn bwyd yn nhw'n iawn, os dyn nhw ddim yn cael digon o veg bob dydd, os, um, os dyn nhw ddim yn llwyddo, os dyn ni ddim yn mynd â nhw i'r clwb yma, os dyn nhw ddim yn gwneud um, gymnastics, os dyn nhw... Mae yna gymaint o bwys arnyn ni wneud popeth yn berffaith ag i beidio wneud hyn, peidiwch yn wneud hyn, peidiwch yn siarad fel un efo nhw, gwnewch hwn. Mae gymaint o cyngor trwy'r amser fel hyn, a gymaint o information trwy'r amser, os oes ti'n cymryd popeth on board, ti'n dreifio dy hun yn nuts achos ti beth yn mynd i cyflawni popeth, ti beth yn mynd i ticio'r to-do list yna. A ti'n teimlo'n wael bod ti'n gweithio, fel ti'n deud, os doedd nain er enghraifft ddim yn poeni, oedd hi jyst yn aros adre i edrych ar ôl y plant, neu oedd hi jyst yn neud a pan dwi'n deud just yn edrych ar ôl y plant, mae hynna'n thing masif hefyd yn dydy, achos ti ddim just yn edrych ar ôl y plant, mae hynna'n job masif yn ei hun. A wedyn, os wyt ti'n neud hynna, weithio ti'n teimlo'n wael bod ti ddim wedyn yn mynd allan i gwaith fatha merched eraill yn ei. Dwi wedi gwneud o'n hun pan dwi wedi cael cyfnodau pan dwi ddim wedi gweithio gymaint. Dwi'n gweld yn ffrindiau fi'n gweithio a dwi'n meddwl, o, dyma cwbl dwi'n gallu gwneud ydy eistedd adre a wneud y golchi a llnau'r tŷ yn dy dy dy. A mae hyn o'n job anferth. Ac ar y llaw arall, pan dwi'n cael cyfnodau pan dwi'n gweithio ac yn gweithio i ffwrdd, dwi'n teimlo'n wael, wel pwy sydd, dyle, dyle fi ddim fod fan hyn, dyle fi fod adre yn llnau'r tŷ ac yn gofalu ar, ar ôl y plant ac yn gwneud yn siŵr gen, bod gen pawb socs glan. So ti ddim yn gallu ennill rili really, mewn ffordd, wyt ti? Dwi'n meddwl bod y disgwyliadau dyddiau yma gymaint mwy. Ac eto, fel o'n i'n deud, i pawb fod yn hapus trwy'r amser ac i cadw'r plant yn hapus a chi'n hapus a dyn ni ddim yn mynd i fod yn hapus trwy'r amser os bys ni jyst yn derbyn bod o'n ok i beidio bod yn hapus ac i peidio cael a don't get me going ar aroliadau a how come rwan yn dyddiau fi it was a, b, ec pwy sydd wedi inventio as yr enog, dwi ddim yn gwybod, achos dwi ddim yn... Be? Right, ti'n deud bod dyma'r top. O, oh, o, oh, ond os ydy'n... O, oh, na, dim dyna'r top. Actually, mae top arall. What's that about? Di hynna just ddim yn deg. A mae plant dyddiau yma, dwi'n gwybod ffrindiau sydd wedi cael, mae'n ma canlyniadau aroliadau mawr, a mae'r plant yn gytid os dyn nhw ddim yn cael, os maen nhw'n cael A a dim A sy'r enog. A that's like, what? when did this be a thing? You know? So, yeah, mae hynna, dwi'n meddwl bod dyddiau yma, mae yna ychydig bach o straen extra o ran byddwch yn brilliant trwy'r amser. Dio ddim yn ddigon i teimlo'n ddigon, and that was part o'r y podlediad. Mae digon yn brilliant. Digon da yn brilliant.
Mae cwestiwn arall dwi'n mewn gan Ym Manon, beth fyddet ti'n dweud wrth dy hun yn ifancach? O, oh, swn i'n dweud, ti'n gwybod be, non, ti'n all right. Please paid yn meddwl bod ti'n weird. Please paid yn meddwl bod ti'n weird a bod ti ddim yn cael siarad a bod ti ddim yn cael bod yn ti. Paid yn, paid yn meddwl bod ti'n weird cos ti'n swil.

Ie, yeah, mae'n iawn, ddim rhaid iddo ti fod yn fwy yn non yma neu yn llai yn non yna. Mae'r non o'i ti yn ffain fel ydy hi. A please siarad efo rhywun. Please dyda wrth rhywun bod ti'n teimlo fel yma. Achos bys y rhywun arall wedi dweud, o oh, ie, yeah, a fi. A bys o wedi hmm. dafio lot o blynyddoedd o teimlo'n unig. A bys ni'n licio rhoi hyg iddi hi a dweud, ti'n ti'n all right. Ti'n all right?
Mae'n cyngor gwych, dwi'n meddwl. I, i pasio ymlaen rwan i'r pobl ifanc sy'n gwrando ar dy podlediad a beth ti'n dweud bod ti'n neud mynd mewn i ysgolion. So dwi'n meddwl mae'n cyngor da iawn i clywed. Dwi'n meddwl bod o'n cwestiwn rili really da i ni gyd gofyn i'n hynna'n pob hyn a hyn, achos dwi'n meddwl bod o'n bod o'n peth rili really dda weithiau i siarad efo ti dy hun fel plentyn, achos dwi'n neud hynna yn eitha aml, to be all hippy-dippy amdano fo. Dwi yn sort of mynd, ti'n alright, non, dwi'n really sorry, dwi'n really sorry bod fi wedi siarad efo ti fel un, dwi'n really, sorry, dwi really sorry bod y llais yma'n siarad efo ti fel un. A gofalu amdano fi'n hun, fel dwi'n gofalu ar ôl ymhlant i, you know, cos Dwi'n plentyn, dwi dal yn blentyn i rywun hefyd a ac yn haeddu'r gofal yna hefyd i fi'n hun. So I think we should all do that i ni'n hunan. Gofalu ar ôl ni'n hunan. A hygio ni'n hunan.
Dyna lle ni gyd Dyna ni gyd wneud hwn rwan te. Like group little hug. Group, group hug.
Dyna dwi'n erch ymlaen, yna fi'n gweld

Sylwi bod ti ddim rili wedi cael cyfle i yfed dy, dy win, so byddai ti... O na, dwi'n teimlo'n rili, dwi'n rili sori bod Iwan di dod, ac mae'n neud fi edrych yn awful, a ddim fel na mae bywyd normal fi, honestly. Dwi ddim jyst yn eistedd yma mewn carfan efo Iwan yn sefyll fi efo gwyn trwy'r dydd yn ôl. Seriously, this isn't how it goes down, guys. Mae hwn yn dechrau sitcom eitha tad, dwi'n meddwl.

Mwynhewch gweddill eich nos Wener. Iawn, mwynhewch.
Siwr bod chi'n mynd i gael cyfle i wylio, uh, na ni checio Gwyneth, ydy'r sgôr yn... O, sgôr trwodd eto?
0-0. Oh, dim dim.
Gwyneth Davies with the result. yeah.
yeah. Dyna ni, so felly dyw e ddim yn gyffroes iawn ar hyn o bryd.